waa hedduutu jira eh, habab akka muranii faa kaa'u muusni maarri waa- wanti illee takkaa jira jechuudha. Ani akka kiyyatti soomanni illee bahuudhaaf garaan na- ha- akkuma na roora'utti immoo wantoota Ta'ee? soomana wajjin jiru san Eh. waan silaa itti fufuu qabu kan silaa hawaasni keenya dhiisu kaataatti Yeroo haaliifis yeroo kaaniif akka ilma hafuu qabne namaatiif akka achi kutuu qabu barbaachisaadha. dhaloota dhufutti illee kutuu qabu.
Assalaamu Aleykum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu Egaa gaa jala bultii guyyaa Iid Alyaana Alfixirii jala jirra Egaa wanni jalqaba qabu dhuma hin qabu dhuma hin dhabu Maal jetta Jaabir Sheekhaa? Ani kabajamtoota hordoftoota Eh, YouTube. YouTube Hawwi Show. Hawwi Show jalaa arkamtan obboleeyyan Hawwishoo Allahu biratti akbar. argamtan hundi keessanuu gurra ciniineen jira. Dhiira rabbi haa godhu isallee asumanuu. Mallattoo jaalalaati.
Ee mallattoo jaalalaati.
Eh. Naafinillee wal qixa haa ta'u eh, ah, ramadaanni baranaa ramadaana bareedaadhaati alhamdulillaahi ramadaana Ati kana gaa waa seenne hedduun na caalta keessaa baane gaafadhu. imma jala bultiirra jirra. Waan dhiirti qabdee jedhani. Ee waan dhiifti qabde laal ha qabe gadaa cittu eege jee namtichi jaldeessa qabe jaldeessa qabe ha gade ha qabe gadaa cittu eege jee namti na harkaan baatu Akkasi qabee waan dhiiraa waan dhiirti qabdee unoo Otoo hin dhumtee. jaalatin illee taatu kunoo nu Ee. harkaa ba'u jira. Eh, alhamdulillah.
Akkasitti iidii eh, guyyaan eh, tokko ka hafe guyyaa gammachuu kan namni hundi raaheessee akka ajaa'ibaatti walitti dhufee waliin nyaatee wajjin Ji'a soomanaa gammadu. boohaa gaddaan egaa gaggeessanii booda gisee as Booda, garagalan. guyyaa Gammachuu iidaati. Guyyaa iidaati jira. Guyyaa iidaa guyyaa raahaati. Eh. Guyyaa raahaati. Eh, Jaabiro egaa kunoo wanni jalqaba qabu dhuman dhabu Kunoo soomanni dhufe guyyoonni isaa ji'a kana keessa jiran hundi dhumee kunoo amma gaa soomana gaggeessuu jirra. Mee ati gaa soomanni waan hedduun dhufa. Mee wanni ati soomana keessa godhaman haa hafu akka hafu barbaaddu maali? Asumaanuu hawwisha baga na gaafatte. dhaamsa uummata keenyaaf kan qabu akkaan jechuudha. Soomana kana waa hedduutu qophaa'u. Shorbaan jira, hulbanni jira, saambusaan jira, waa hedduutu jira. Habab akka muranii faa kaa'u, muuzni maarri waan dila takkaa jira jechuudha. Ani akka kiyyatti soomanni illee bahuudhaaf garaan akkuma na roora'utti immoo

hafuu hin qabne. Ani uummata keenya kanaa dhaamu maal beektani? Hadaraa hadaraa rabbi waan shorbaa fa'aa waan akka bulbata dhugan san fa'aa waan tokko tokko waan Akka nafne. akka nafne akka itti fufu. Akka Amma itti isaa walitti dhufanii nyaachuun sunoo. fufu. Eh, Silaa amma nyaa- amma beeki waliif dhufanii nyaachuun kun Maaf yeroo ramadaanaa qofatti?
inumaaf aada godhatame malee silaa haa ta'u qabu maal beekta? Laaqana farra nama afeerini maal jedhanii Eh, laaqana faa nyaanna akkaataa arjooma soomana kana keessaa kun silaa itti fufe hafuu baate namoonni egaa eh, jaalalleen silaa itti fufti jechuudha soomana kee- qofa keessa amata eeggatteen dhuftu jaalalleen itti fufti hadaraa hadaraa shorbaa fi hadaraa hulbata nurraan hambisina Ah, itti fufuu qaba soomana wajjin inni dhaabbatuun qabu guyyaa iidaa irraa achi fufuu qaba hanga soomanni kan itti dhufutti hadaraa Alaalaa Nabi Rabbi Alayhi Salaam Salaami. Akka jaboo dhaammatte Nabi akkas. Rabbi Alayhi Salaam Salaami. Mallattoo gabricha irraa ibaadaan kee balamu. Wanni- Waan soomana keessa itti jiru kana hanga soomanni kan dhufuu itti fufuudha. Akkasumaan hordoftoota
Eegaa. Dutuba YouTube Hawwi Show. Mariifuu gaa daawwattoota keenya akkasuma eh, hordoftoota eh, YouTube Hawwii Show jalatti argamtanii eh, hanganuma jechuudhaa fi guyyaa idaa fuuldura keenya jira inshaallah ni bashannannaa ni mirqaannaa

Baga jala bultii ciidaa isiitiin siin gahee siin jaga guyyoota waalakaamutu hafa. Raahaa qalbiidha raahaa waa hundaati Mee inshaallah. mudannoo ramadaana keessaa.
Eh, mudannoo ramadaana keessaa maali ni beektaa? Eh, Waan si ajaa'ibu keessaa guyyaa tokko namni wayii shorbaa dhugee dhugee dhugee eh, egaa shorbaa kana beektaa xiqqishuu nama wanni godhaa salaatitti osoo jiruuti asiin faca'ee oguu faca'ee hulaa masgiida wahiiti irratti harkaa gad naqame jechuudha osoo inni hin jaalatin. Haya. Bahu harkaa jee Eh. namtichilleen achumaan gad bahe eh, shorbaalleen achumaan garaa isaa keessaa bahe shorbaa immoo eh, masgiida keessatti ah, hulaa masgiida irratti. Maali likkii likkii malee nyaatee moo? Ee, akkam? laala amma shorbaa kana gisee hisaaba malee dhuyte tokkoffaa dhaabbatuu hin dandeessu kan moggaa takkaffaa jechaa gisee garii akkana faa jechaa Salaata, eh. eh, wanni jetta kun Ibaadaa irratti xiqqoo nama jalaa.
dhiibbaa fidala. Eh.
Osuma inni mi'a.